आऊ माय बहिन एहजा पर से ताजा ताजा फल ल लिया मीठा मीठा फल ल लिया एकदम उचित दाम पर बिल्कुल सस्ता दाम पर आओ अतो से ताजा फल केला और सेब कीन कर ल जाओ आओ एहजा बिल्कुल ताजा और स्वादिष्ट फल मिलत देखू आ कीन कर ल जाओ आऊ माय बहिन एहजा पर से ताजा ताजा फल मीठा मीठा फल केला और सेब कीनू आऊं ताजा ताजा सेब एकदम उचित दाम पर कीन कर ल जाओ आओ अतो से ताजा फल केला और सेब कीन कर ल जाओ आओ ऐसा बिल्कुल ताजा आ स्वादिष्ट फल मिलत देखो आ कीन कर ल जाओ आओ माय बहन बाजार से सस्ती दाम पर ताजा ताजा पाकल पाकल केला कीन कर ल जाओ आ ताजा सेब कीन के ल जाओ एहजा से केला और सेब कीन कर ल जाओ बहुत कम दाम पर बेहतर दीदी बहन आओ माता बहन देखो देखइ में कोनो पाइ नै लागत। आउ देख सुइन के, खरीद के लऽ जाउ। आउ माय बहिन, बजार से सस्ती दाम पर, ताजा ताजा, पाकल पाकल केला, कीन कऽ लऽ जाउ। आ ताजा सेब कीन के लऽ जाउ। आव केला आ सेब कीन कऽ लऽ जाउ। बहुत सस्ती दाम पर मिल रहल छै। आउ माय बहिन देखू, देखइ में कोनो पाइ नै लागत। आऊँ देख सुईन के खरीद के ल जाऊँ आऊँ माय बहिन बाजार से सस्ती दाम पर ताजा ताजा पाकल पाकल केला कीन क ल जाओ आ ताजा सेब कीन के ल जाओ आऊँ जल्दी करू केला आ सेब कीन क ल जाओ बहुत सस्ती दाम पर एहजा भेट त आऊँ माय बहिन देखू देखई में कोनो पाई न लागत आऊँ देख सुईन के खरीद के ल जाओ आऊँ माय बहिन अपन बउआ नुनू लेल ताजा ताजा केला आ सेब कीन के ल जाऊँ बिल्कुल फ्रेश सेब एहजा सकीन के ल जाऊं केला कीन के ल जाऊं एकदम मीठा बिल्कुल ताजा सेब आ केला आऊं यही ठाम सकीन के ल जाऊं आऊं माय बहन सब बाजारों से बिल्कुल सस्ता मिलत हाँ माता बहन दीदी सब विटामिन स भरल ताजा ताजा फल सेब कीनू केला कीनू आओ मीठा आ स्वादिष्ट केला किनकर ल जाओ देखे में कोनो खर्चा न छे कोनो पैसा नैन लागे छे आउ माय बहिन ताजा ताजा फल किंतु बहुत सस्ता दाम में आउ केला और सेब कीन क ल जाओ हाँ माता बहिन सब विटामिन स भरल ताजा ताजा फल सेब कीनू केला कीनू आउ मीठा आ स्वादिष्ट केला किन क ल जाओ देखे में कोनो खर्चा न छे कोनो पैसा नैन लगे छे आउ माय बहिन ताजा ताजा फल कीनू बहुत सस्ता दाम में आओ केला और सेब कीन कर ल जाओ आओ माय बहन दूर ठाड़ भके न सोचून गाड़ी लगे आओ निक निक आ ताजा सेब मीठा केला कीन कर ल जाओ आओ माय बहन जल्दी करू आओ देख के पसंद करके ताजा आ मीठा केला सेब आओ कीन कर ल जाओ आओ माय बहन अपन बउआ नुनू लेल ताजा ताजा केला आ सेब कीन के ल जाओ आऊ माता बहिन भैया भाभी काका काकी चाचा चाची सब ताजा फल खाओ आ स्वस्थ रहो एकदम ताजा ताजा फल आऊ अतो से विटामिन से भरल ताजा ताजा फल सेब कीनू केला कीनू आऊ मीठा आर स्वादिष्ट केला किन क ल जाओ माय बहिन स्वास्थ्य असली धन होए छै अपन घर के पौष्टिक भोजन खाओ ताजा फल खाओ हरियर फल सब्जी के उपयोग बढ़ाओ फास्ट फूड से दूर रहू बिल्कुल ताजा आ फ्रेश फल के सेवन करू शरीर के स्वस्थ बनाओ आओ ताजा ताजा फल केला आ सेब कीन कर ल जाओ आऊं माय बहन एहजा पर से ताजा ताजा फल मीठा मीठा फल केला और सेब कीनू आऊं ताजा ताजा सेब एकदम उचित दाम पर कीन कर ल जाओ आओ अतो से ताजा फल केला और सेब कीन कर ल जाओ आओ ऐसा बिल्कुल ताजा आ स्वादिष्ट फल मिलत देखो आ कीन कर ल जाओ आओ माय बहन बाजार से सस्ती दाम पर ताजा ताजा पाकल पाकल केला कीन कर ल जाओ आ ताजा सेब कीन के ल जाओ एहजा से केला और सेब कीन कर ल जाओ

आव केला आ सेब कीन क ल जाओ बहुत सस्ती दाम पर मिल रहल छै आउ माय बहिन देखू देखई में कोनो पाई नै लागत आउ देख सुईन के खरीद के ल जाऊ आउ माय बहिन बाजार से सस्ती दाम पर ताजा ताजा पाकल पाकल केला कीन क ल जाओ आ ताजा सेब कीन के ल जाओ आउ जल्दी करू केला आ सेब कीन क ल जाओ बहुत सस्ती दाम पर एहजा भेट त आऊ माय बहिन देखू देखई में कोनो पाई नै लागत आऊ देख सुईन के खरीद के ल जाऊ आऊ माय बहिन अपन बउआ नुनू लेल ताजा ताजा केला आ सेब कीन के ल जाऊ बिल्कुल फ्रेश सेब एहजा स कीन के ल जाऊ केला कीन के ल जाऊ एकदम मीठा बिल्कुल ताजा सेब आ केला आऊ यही ठाम स कीन के ल जाऊ आऊ माय बहिन सब बाजारों से बिल्कुल सस्ता मिलत हाँ माता बहिन दीदी सब विटामिन स भरल ताजा ताजा फल सेब कीनू केला कीनू आउ मीठा आ स्वादिष्ट केला किन क ल जाउ देखै में कोनो खर्चा नै छै कोनो पैसा नैन लागै छै आउ माय बहिन ताजा ताजा फल किन्तु बहुत सस्ता दाम में आउ केला और सेब कीन क ल जाउ हाँ माता बहिन सब विटामिन स भरल ताजा ताजा फल सेब कीनू केला कीनू आउ मीठा आ स्वादिष्ट केला किन क ल जाउ देखे में कोनो खर्चा नै छै कोनो पैसा नैन लगे छै आउ माय बहिन ताजा ताजा फल कीनू बहुत सस्ता दाम में आउ केला और सेब कीन क ल जाउ आउ माय बहिन दूर ठार भ के नै सोचू गाड़ी लगे आउ नीक नीक आ ताजा सेब मीठा केला कीन क ल जाउ आउ माय बहिन जल्दी करू आउ देख के पसंद क के ताजा आ मीठा केला, सेब आउ कीन क ल जाउ। आउ माय बहिन, अपन बौआ नुनू लेल, ताजा ताजा केला आ सेब कीन के ल जाउ। आउ माता बहिन, भैया, भाभी, काका, काकी, चाचा, चाची सब, ताजा फल खाउ आ स्वस्थ रहु। एकदम ताजा ताजा फल, आउ अतोह से विटामिन स भरल, ताजा ताजा फल, सेब कीनु, केला कीनु, आउ मीठा आर स्वादिष्ट केला, किन क ल जाउ। माय बहिन स्वास्थ्य असली धन होए छै अपन घर के पौष्टिक भोजन खाओ ताजा फल खाओ हरियर फल सब्जी के उपयोग बढ़ाओ फास्ट फूड से दूर रहू बिल्कुल ताजा आ फ्रेश फल के सेवन करू शरीर के स्वस्थ बनाओ आओ ताजा ताजा फल केला आ सेब कीन कर ल जाओ